I caa man amito pwoyo wun jo weng ma koni ogure ni imiyo kariwu me neno ginawinya ma koni a ki bot an Bishop Richard Okello Odoc. Amito wacciwu ni i nino matino amito alok piwu wan macalo Acholi dok wan wa dano, wan macalo jo ma wamaro mic. Lok Lubanga waco i buk pa Luka nen cura ne abicel tyenge pyeradek aboro ni ka in imiyo ci bene kimiyo boti dok bene kionyo o ma nongo pong aduku. ma dok nongo wiye bedo pyeny pyeny ma dok kinyono ki tyen, ci bene dano koni bimiyo opoti. Wan macalo Acholi, wan jo mo wamaro ki i tekwaro pa Acholi wamaro lok me mic. Acholi ka in io kare ca ka in io gang pa Acholi mo ladit pa Acholi mo keken ma in icito ka lim, kite ka gang Amaru, kite ka gang Omer nyo gang pa Laremi, Ka inen gweno tye ki koni, inongo ni kingolo gweno boti in icamo, dok ene keken kwo, dok koni kimako mo wek in iwot kwede. Ineno? Ci wan macalo Acholi, kobedi ca ni kadi nen bene ni jamine tye ka diyowa manok, ento Lok pa Lubanga waco ni ka inen wan wamaro lok me mic, ci koni kwowa bedo maber. Ci an tyena mitte adi cwiny wun weng ma tye ka winyo lok ni ngo mic ene gin mo ma pire tek. Pe imini pien in ilony, mi kite in pe itye ki jami mo madwong. Gin mo matitidi i kare pa Lubanga ca ka in ineno in dong ibikelo gin me mic, kite in lacan akonye pigi. Wacci ka ibin ka mam mo, nyig amam aryo mo myero gin ibin kwede. Ci wan macalo Acholi kit latin gweno mo kiromo bene mini coc eno in ci ipiti. Ci goni gweno ngo? Gweno dongo ci gweno doko madit. Lok lok Acholi bene i te kwaro me Acholi bene wacci wa ni ngo? Eh, lacan bene pire lacan bene you know, you know, you know, you know pito welone. Kite in dong Jimmy peni ni myero inen ni ngo? Ke yelle. Mm? Kite ka poto kono ma tye kenyo in iromo cito ci ngo? Ci koni ingwedo ci iter bot welo ci inongo ni ngo? welo kwone odoko yoto. Ci an, nino matino, amitti myero wamedde wunu ki ngo? Ki diyo cwinywa, pien ngo mic pire tek? Ka in inen in lamic ba, aa, cen-ni bene pe gene, cen-ni bene pi gene pe, pe two itegi, inongo ni cen tika obino? Hum? An aneno kit ma mic pire tek kwede. Hum? Ka in imaro mic, inongo anongo ni ngo? Dano bene mini, pien Lok Lubanga weko ka in imiyo, ci in bene gimiyi. Acol imaro mic? ma inongo anongo ni limo gangi pa Acoli oyot tutwal. Acoli bene maro gwoko welo. Wan karaca ki gang cwinywa yom ka welo obino pien kiwaco ni ngo welo kelo yengo ni gin ango pien ngo wan lumic obedo icara ni dong ngo jami mogo madwong ma dong ngo tye ka mito balo tekwaro wa me Acoli mito balo kit kwowa pien dong obedo icara ni jami dong tek ma in inongo anongo ni ka koni dong ngo In i o oko ka limo dano, ento jikone dong tek, koni gwokke ki wilo ringo kilo acel keken? Ci koni dong ngo? In ineno ma nen ca, dek dong oceko, kimito mino kwon. Kityeko medo pi kwon, kityeko medo pi kwon. Pingo? Kityeko waci ni in ba de iciti, kiwek piny dong col ba, mito ka inen kit yo me cito. Ento pe kite ka meno. I cik me Acoli, ka in ineno owelo o, itye ka waco bot owelo ni, 'Bed mot. Ci koni ineno ka litino cako witte, gicako ringo, gweno moni cako kor kor kor kor, ci in macalo owelo icako miti dong bwunyo miti mot, pien ingeyo angeya ni oloko nyamu dong ngolle woko. Ci an amitti kit cwinyi eno myero wamitti kwede, pien ka ineno wamitti ki mic ki ngo, can mogo ma tye ka yelo jo mukene-ni bia woko. Dok wan macalo acul myero wanen ni wamedde wunu ki pito jimi calo gweni, kono en opegogi, kono en dyegigi-ni. Myero kimedde kwede ki twatwalle kodi nongo ngo? Kare me Korona eni ma dong piny dong tye kelkel twel, piny dong oballe-ni, omyero wanen ni kimedde ki pur dok bene kimedde ki ngo? Ki pito en dyegigi eno. Pe dong jimini weng dong ngo? Ticci mere obed mere ngo? Me bedo ka wil? Iromo, iromo bedo koni ka camo boo pi cabit mo manok, ento ka inen ni ngo cen-ni moni in bene iketo ki i min gweno moni, ongo ijulo bene min gweno eno-ni maber, dok in bene in lamic Lubanga mene weko koni orere mo pe mako gwenoni. Ineno? Pien nongo ngo? In lamic, Lubanga bene ngiyo ni in lamic. An kare mo apo mono, an pud latin awobi ma nitidi, an onongo abedo lapur tyang. Pur tyang wan omera mo kilwongo ni Opak Rwot. Kare wan apur tyang, tyange ni aroria. Tyen go acane aroto i demo bia kenyo gene. Jwi, Amito med mito neno ni ngato mo pe ogudo, dok aroto ma ka dok ngato mo ongolo tung i kulu kunnu, an bene alibi. Pien atamo ni koni cingi romo kato i kom ngo? I kom tyanga. Ci kare ma dong tyanga odongo, tyen go ma dong odongo ma ka in ineno in ma ka in inyamo anyama ki gang kuca, inongo inongo ni idonyo i komi ni yoo. Kare ma dong tyen goa dong odongo madit tutwal, oo, ma dong an dong atamo ni, aa, tyen goa man dong abitong, abinongo iye cen-ni. Aa, megi Jeria, auma odoc, min ot Akeneri, mumana, owacci ni, aa, Richard, ee, wun ku dong, hum, omyero wunen ni ngo, en tyen moni ma dong ber ma dong dit loyo weng ki i poto-ni, ee, kare me kac, min ipwo i kac, en i wun wucuting, wumi, hum. An bene dong awinyo ni loka omana, pien kiwaco i kare ca ni loka gin Abel gini Kain. Acel omiyo mic aber, Abel omiyo ming maber, Kain omiyo gin mo ma atata. Ci kare ma dong Lubanga okwero pwocce, ngo mutimme? En dong tye ki niga, ocito okwanyo wa kwo pa ominne, ci anongo ni, aa, an jami meno pe itimo i koma. An aye pa ibedo ngo, Kain, ma dok kwanyo kwo pa Abel? Ci wacito adada. Lubanga ki tekka, ci en atongo ginni gire. Ingeyo mic eni ma ka ineno imiyo mic ento pud pe inongo ka lite, nongo in pud peya imiyo gin mo madit. Co, i nino man, ka ineno kit ma abedo ka nywaki wa dong lok koko lok me gene ni lok me mic-ci pire tek. Ci kit ma an awaco ni i acut Rwot kitye ki plan ningo? Ka inen dong koni in inongo ngatini mo giri ma in imito supporting, in macalo Acholi, myero inge angeya ningo? Bute manok bedo ki wi kwanyo ngo? Wek ocwet ka konyo dano paco nyo obed i te akaunt me neno ngo ni gin na koni ka dong gin mo ongole kita dong gin gin ngo admin guneno kita kita bere kwede. Ci myero wan macalo litino acudu myero wanen ni ngo wamedde ki mic. Wan i London kany dong wamaro mic tutwale ka inen ngato mo oto, aa kete alip abic kete alip abicel wajuko. ci wangwa kicwalo i kom lyel gang. Ci an tira amito wecciwu ni ngo? Pe dong kong kitam lok ka lyel-li ken, kadi ka iwinyo ni ngatu mo i kome lir-ri ma ngo ma koni ki wa ci myero ijog jok, ka ijog cene, peke ikuni ka oto ka icak jokone. Neno, ci wan macalo acula amito apwoo kit ma dano tye ki gene nyo gitye kwede ma cing-gi ngo ma giketo cing-gi kacel weko koni peko mo keken otimme, peko mo keken otimme. ci koni nongo ni lyel kicwalo kome gang, ci myero bene i nino matino an pe amito i ngaro mo kor oto nyo pe ngaro mo kor obed kome lit. Gin mo keken ma koni ka giwaco wi ningo dong miti mi kitim gang, myero watimo, myero wamedde ki miyo mic, myero imedde ki ngo ki en am gene gene luwer mo mwa ma tye ni lutit loko Lubanga you know lupwony dano ki ki jo mo ngati mo keken ma koni kiwaco ni myero in ngo. iket cimi i konyone. Myero wanene wan wamedde pien ene ngo gurup ma mwa bedo iye. Ci koni waketo kany you know, dola abic, you know, pound acel, ngo. Meno nok inono anona ni ngo, kiwaco Ayub iwaco ni ngo, kulu pong ngo ki jange, nam pong ki jange. Ci i nino matin an amito diyo cwiny mi ni ngo, lok me mic pire tek. Wa i tekwaro pa Acholi, wa i loka Lubanga weng, mic pire tek. Ci an apwoyo i nino matin, Lubanga omeddiwu gum.